Mela, ngħidulhom naqra x'ħa nagħmlu, x'ħa nivvintaw, x'. Mela, ħa nintroduċu naqra, nintroduċu naqra ruħna. Sewwa, għax min ma jafniex. Ilha l-Bukka. X'ismek? Jisimni Vince, jisimni Vince, Bonello. Imma jgħiduli l-Bukka, kulħadd jafni bil-Bukka. U mbagħad xi darba noqgħod nispjegalkom għalfejn jgħidulna l-Bukka.

Fimni, jena, jena najdlek iktar konna, tem issa għamtin najdlek kont, kurra. Li trid, li trid. U għana għatmu fl-imkien ġifiri, ovvijament issa tkunu tafu l-istejer ta' għana. Moħoċek, moħoċek.
Xħan għamlu? Mela, dal-podcast ħajkun fuq muturi, ovvijament, aħna, ovvijament minn jafna aħna del-tant fissati fuq il-muturi, muturi bis. Ġifiri dal-podcast fuq il-muturi, Biex inkunu kollox taffiġa waħda, anka l-isponsors tagħna kollha bikers. Kulħadd. Aħna kollox li għandu x'jaqsam ma' muturi. Jiġifieri l-isponsors insemmuhom iktar tard, kulħadd biker, kulħadd dhertan tal-muturi, jiġifieri bqajna fl-istess familja ngħidilha jien. Tafx m'għedtilniex x'jismu dal-podcast. Illa illa, imma naħseb ħafna minnhom tafu. Jismu Bejn Saqajna. Issa bejn saqajna. Naqra catchy vera. Naqra catchy. Ħaġa catchy. Imma di bejn saqajna għax intel mutur ikun bejn saqajna. Bejn saqajna jkun. Kollox. Eżatt. Ġifieri dejjem kollox xogħol ħadd. It-tank. Bejn saqajk ikun. Mela mhux bejn saqajk it-tard vera hija kelma mal-Malti naqra pastas imma mhux pastas naqra doppju ħamallu imma il-verità.
Aħna ħa nibdew nistiednu xi personalità li hemm u 'l hawn, dejjem again relatat ma' muturi, ħa nisimgħu esperjenzi tagħhom, ħa nisimgħu esperjenzi tagħhom, xi ċuċċata li hemm u 'l hawn li għamlu tul ħajjithom, muturi li kellhom, forsi jistgħu jgħidulna x'għoġobhom ma għoġobhomx. Le, aħna, aħna, ġifieri mhux se, sippost kif, kif, kif dejjem immirajna li jsir dal-podcast, mhux se nagħmlu reviews ta' muturi, la ħa nagħmlu reviews ta' ħwejjeġ,

Qisna qegħdin belqiegħda xi mkien, ngħitu ċajtna, nitkellmu fuq il-muturi, nies se jkun naqbżu l-suġġett fuq xi ħaġa oħra. Ħa niżvijaw żgur, dejjem, dejjem.
Basta, basta, qed ngħaddu n-nofs siegħa, siegħa, npallaw, imma il-basic huwa l-muturi, dak hu. Tajjeb, tajjeb.
Pukka, inti, naqra informazzjoni, injection, minn kif bdejt? Bil-muturi, naf li inti s'issa jekk għandek, ma nafx kemm għandek żmien eżatt. 47 għandi.
47, jiġifieri inti bdilt mutur għal kull sena żgur. Mutur biss, anke iktar iktar. Ġifieri inti qisek ta' fajf kont ġa bdilt xi tliet muturi. Għax m'għandux kwieta. Ara, bdejt minn ta' 17, mhux suppost ngħidha din. Minn ta' 17 kelli l-ewwel mutur jiena. Għax kont ngħix Sqallija.
Għax kont ngħix Sqallija.
Kont ngħix Sqallija. Le, jiena għala, eżatt l-istorja tal-muturi, kelli xi 17, 18, insomma, provajt, għaw, kont delettant dejjem tal-muturi, tkun dejjem delet, xuf ġofi, kien temmet tkun delettant dejjem delettant. U niftakar l-ħfella l-ommi għetel jek tixi mutur nħraqulek. Jekk tixxi mutur naħrqulek u jiena bħalma jafuni min jafni, jekk indaħħal xi ħaġa f'rasi irid nixtriha, bħalma taf inti wkoll. Naf, ma tixtriha. Irid nixtriha, men. Però jien ġrali bħalek, eh? Eh, mhux hekk, mhux hekk. Jien kelli piżelli kbar. Ostra! Mela, mela ma' missieri l-ewwel darba li ġibt mutur jien, mingħajr liċenzja ma sibthax nieħda laqqas, Eh, mingħajr liċenzja, kelli xi ħaġa looking forward. U kien da l-Aprilia Arrest u 50. Anzi, kellek Aprilia 250. Eh, wi, hemm bar. Imma isma' għal. Għal Mike Mahalek. Mela, le.
Le, tfun għal protektar. Tek tajjeb, x'taħseb? Tajjeb,

U darba minnhom tela' u faqqa' l-mowbajl li ċempel li ċempel li ġara xi ħaġa, ċempilt lura. Ma bdejtx nisma' x'beda jgħidli tant kemm għajjat. Kemm offendi.
Mela rid ninbieħu bil-forz. Però kien persistenti ħafna, niftakar. Ġabni dari mal-ħajt, kissilli ħajti, tajjeb. U kelli nbiegħu dal-mutur. Dejjem kontra qalbi, għadu jiddispjaċini sal-lum. Issa jiena kontra ċatt. Jiena ommi għalfejn qalet li Vince

Kellu wieħed. Vjaġġa ta' fuq.
Second hand viola kien għax dak sibt. Two stroke. Ħarejdilhom.
Viola ta' tinki winki. Biex jaqblu mal-kalzetti.
Peres li jħob jilbes kalzetti kuluriti. Oġbitek red.
Imma l-lum kalzetti bojot, all right? U xrajt dal-madon fi tajfu, two stroke, jiri, second hand. Kien itini travel ta' Ġesu Kristu u kont għadni naħdem ġo lokanda Buġibba jien. Mill-Belġ kont mhux mis. Ġifieri by second hand kellu xi 14 previous owners. U żgur. Nimmaġina.
U mhux biċ-ċajt kont intih żewġ, dak iż-żmien konna nagħmel liri, żewġ liri kuljum fuel. Milla. Żewġ liri kuljum fuel. U ħafna mid-drabi nieqaf fil-Coast Road. Ikun sejra għax kont naħdem ġo Ħdel Buġibba, U ħafna mid-drabi jieqaf li fil-coast road kien. Bla fuel.
Jo bla fuel jo bla problemi. Bla problemi li kellu.
Imma di il-biċċa xogħol hija di li ommi mbagħad tant. Mhux għax il-mutur ħażin eh, kien dak tajjeb. Għax inkellu wieħed. Le tajjeb. Mqaċċat kien. Però miskin qala ta.
Għadik dik. Ta' kontinti kollox miskin.
Imma mbagħad ommi spiċċat. Mhux talli għajt li naħraqulek, talli għal madon fi Kienet niġi mix-xogħol tgħidli l-Għan hu fejn se jmur Ħmux il-mutur, ejja ħa naħsilulek naqra. U kienet taħsil il-mutur li. Li hi. Jiena kieku missieri kien jgħidli, illa kemm hu maħmuġ, ejja ħa naħarquh.
Jiġifieri mbagħad ċediet minn naħa oħra. Jiġifieri.
Jiena provajt, mbagħad provajt inġib ieħor. Tant irrid kelli kilba hekk għal żewġ roti b'magna imma li pprovajt anke mmur għal dawn il-pjaġġi Autist Ketaħ nifqgħu jiena.
Jiena l-att kull fjura.
Kull il-fjura.
Jien lactose intolerant. Tajjeb, tajjeb. Imma l-ġobon tal tal tal tal ikun jibes tal tal-peteleffer huwa tajjeb. Tajjeb. Tismani Silvana. Tajjeb.
Tajjeb ħafna. Nostax naqgħad ġobona.
Insomma, anka pjaġġo minn daw tal-rota mutur ngħidru min. Provajt inġib biex ngħid ismet li sandi. Għandi rota.
Ma' żmien kollox joqgħod. Issa tiljajna, ġiet il-liċenzja, bdejna nixtru mutur, nibdlu ieħor għax il-fakab tal-muturi hija din. Jekk int għandek garaġġ, ħa titfa' karozza f'garaġġ. Jekk il-karozza torqod barra, tista' titfa' erba' jew ħamsa, ma tistax issuqhom f'daqqa, imma taf inti il-ħobi jiġi hemm u mbagħad tiġi droga. Tiġi droga. Jiena
kelli difett u sirna proprju naqta' tal-muturi, min jafni, min jafni jaf xi difett għandi, ħbieb tiegħi jafu kollha. Inbidel ħafna muturi. Fi ftit żmien. Fi ftit żmien, ħafna. U
lil missieri, lil ħija, lil mara, tal-aħħar dan. Tal-aħħar, dal-qalbi. Fil-fatt jafuh bħala l-Pinocchio.
Nħri vera twil, ġifieri. Isma' ma niċċajtaw xi għal ħażen.
Ġomu tajba. Gidibtilu. Gidib kollu. Imma, issa xajt mutur, Kuntent bih, tidher kuntent bih. Nidher kuntent bih, jiswa naqra flus naqra mhux ħażin, allura naħseb ħa nistikja bih. Mhux hekk għax il-marha tiegħu ħa titfgħu 'l barra, żgur. Jiena ngħixi għandha l-bagalji lesti hemm kif ngħidilha ħa nixtri mutur ieħor tixxuttlen 'il barra. U ġo kaxxak tal-kartun ħa tgħix żgur. Eżatt, eżatt, homeless.
U każimhu għal tradilment. Issa, ngħidulhom naqra kif intqajna aħna?

Taf inti jena ktibt sirna naqra ħbieb naqra. Eżatt, mela da kif kif ħana ngħidulhom di. Kif bagħat li iskript biex naqrah jiena d-dar u qed naqrah naqra ta' malajr waqt l-ikel. Għadt l-ostja li għabbaż titlu għal Madonni naqra ħbieb kiteb naqra naqra. U hekk għalejni. U bagħtlu first message għatlu naqra ħbieb aħna. Qalli li dak jekk sibtek tittajta u insomma biex niċċajta. Le, le, l-pukka ħelu, l-pukka ħelu, wara, ma once a ten vera, ten ħelu l-pukka, nice guy. Le, le, le, kulħadd jifhem li jrid. Bastet ma once a ten ngħid tu, ġifieri huwa normali, jiena sfortunatament bastet miegħu ma once a ten il-lefin. Il-għala. Għax għandi, għandi dal-hobby, hobby ġdid, Li qabel niftħu, nkunu ħa nibdew xogħol. Jew kif nagħlqu, ikun hawn kollox kwiet għax mal-ġurnata nkunu għaddejjin għal dawn. Inneħħilu seba' snin minn ħajtu. Eżatt. Tibda tikollna idea biex inti ħqatha tal-osta. Daqshekk. U jiena nħasad mix-xejn. Jien nħasad mix-xejn, jien mix-xejn nħasad u dejjem għal Madonna nsibu. Però rrid noqgħod attent għax Insegħ il-qalb. Ma nafx fadallu ħajja. Tinsew xi għandi 47. Skużawni xi nitfgħu. Jien għandi 47 ġifieri qalbi 47. Insibu bil-mobile għal ma donnex inkollha bħal issa bħal daw pereżempju, għalaw naqadaw. Orjom naqadaw, redinger, tellagħhom naqra. Tellagħha, tellagħha, tellagħha.
Seħ bil-pukka!
Hobbies. Il-pukka għandu xi elf miljon hobby ieħor. Eħe, eh, eh, għandi ħafna hobbies. Dik hija l-problema. Ehm, mela. U fotografi. Jien għamilt mit-2000, mit-2000 ġuna għabek round fuqna. Mit-2000 bdejt il-fotografija bid-delizzju. Jien dejjem ħod kontu. Għala, jiena ħajti muturi u ritratti biss kienet. Ehm, Ġviri, muturi dejjem interessat u ritratti. U fit-2000 xrajt kamera, insomma, bdejt nieħu ngħaddi nieħu naqra ritratti hekk il-ħbieb tiegħi u hekk biex naqbad naqra art u minn naqra art ġie x-xogħol tiegħi mhux full time għax qatt ma kien full time, imma kważi full time. Ġifieri kont noħod tiġijiet, photo shoots, Divorzji.
Divorzji, iħassru n-nies. Nagħmel nottiz sakemm nimintihom ir-ritratti u jiddivorzjaw, imbagħad ma jħallsunix. Kont nieħu kollox. Fhimt u għamilt sa ftit xhur ilu li parti minn xogħli kbira kienet li nieħu r-ritratti. Xi ftit snin ilu kont bdejt bil-video wkoll. Naħseb Xi sentejn ilu bdejt bil-video game, xtrajt l-apparat tal-video xi nalla nitħajjar u nitwempel nixtri l-apparat, fim? Xtrajt l-apparat tal-video u bdejt nieħu l-video wkoll. Għamilt xi music videos ukoll għal xi għal xi għal xi kantanti. Imma issa tiġi dejt.
Li tagħmel stop ukoll. Nagħmel minn ftit xhur ilu Sandy 47 ġifieri li mit-2000 kemm jien mit-2000 tal-lum kemm għaddew snin. Sebajn.
Sebajn.
U għat tisra jgħid għax, għana għona għasir jissa, għax eh, għandi tifel zaħiru, għandi tifel ta' 20 u tifel ta' 10. U minn dawn mit-2000, meta konti kun ħafna bizi, Għax l-iktar eh, ħaġa importanti hija l-ħin. Il-ħin, u konti nkun ħafna fil-weekends, ovvjament xogħol. U meta ma nkun xogħol fil-weekend, naqatta il-ħin kollu ġol-istudju li titjer ritratti. U għad issa minn xi ftit żmien ilu 'l hawn għad daqshekk stop. Ritratti. Ħa ngħixu naqra iktar, li huwa tajjeb. U għad nieħu ħsieb li qed nagħmel hekk moħħni biss iffukajt fuq ix-xogħol tiegħi full time. Tajjeb, tajjeb ħafna.
Issa mbagħad delizji oħra, delizji oħra. Kemm trid.
Mela, kajak u. Mhux hekk, darba minnhom għedna ħa nagħmlu xi ħaġa kayaking, tajjeb, kienet fundraising minn għalija. Fundraising dik kienet, fakkarni. Jista' jkun.
Fundraising kienet lu.
Tzi, inti trid tgħidilna. Tzi, tzi, tzi, tzi fundraising kienet dik. Ma nafx.
Jista' jkun li kienet fundraising. M'iniex ċert, m'iniex ċert. Le, le, le.
Le, le.
Ma kienx. Le di meta tgħidilna le.
Mela ma kienx. Ħa noqogħdu fuq ir-re. Noqogħdu fuq ir-re.
U għednilu, pukka ġej magħna, iva, U dal-osta ġie bil-karozza armata, kajaks, qasab tar-reels, drones, u waħħ li ma daru kameras. Il-osta. Hekk, il-pukka hekk. Għax jiena għandi ħaġa, jekk nitħajjar xi ħaġa nidħol għaliha. Mhux hekk hu, mhux hekk. Mhux ħa ngħid ħa qawwija bi ftit hekk. U za darba. U beħħejt issa. Mhux hekk.
Imma. Ma jkunx kien għalihom imbagħad.
Dik x'għandu iktar? U għandu ħafna diretti ta' jiġifieri muturi, fotografija, kajak, li għamilt żmien twil, ngħidlek din ma tgħidli tiegħek. Għamilt mhux żmien twil, żmien il-COVID, peress li aħna l-COVID jien kont naħdem fil-catering u l-COVID għalqitna, ma se nix naħdmu iktar. Jiena u sħabi, konna xi tlieta erba, ivvintajna idu morru trekking. U abseiling, u. Mux hekk, għad maħadni abseiling għadek, għax inkun dilettanti. Għandi l-affarijiet, dak ma beħħejtom, dak ma sabbiħom, dak ma jxuħom. Mux hekk, mux hekk, ħabba safety. Li bizom.
Jien kont nibżam mill-lori, jien nitwerra mill-lori kont. U konna konna ma naħdimx għax kont catering, u kien hemm sieħbi ħabib tiegħi li għadu d-dej bħalissa u koll li għamil dal-affarijiet. U għalli

Qabad libbisni l-harness. Alla ħan inżel miegħek. Untela.
Inżilt u bħal minn il-pukka twebbilt u l-għada mort nixtri harness u karambini u ħbula u laqas na war ma jkollox. Eżatt.
Tajjeb. Isenti, għana.
Hobbies, jiena hobbies, jiena kelli l-futbol ħafna żmien ilu. Ija, ija.
Ma taqtanix hekk imma kont iffissat fuq il-futbol jiena. Imma tilgħab jew. It-tnejn li huma, jew nipprova at least nilgħab. Le, le, tnejn li huma, tnejn li huma. Kont insegwi timijiet Taljani fil-verità, kelli tim tiegħi, kont letteralment il-Ħadd ġast għalik. Issa? Ejja, kont insegwi u statistiċi u hekk. Kemm il-tant ilu, Von?
ilu naqra issa dan fuq 20 sen ilu, minn fejn bdejt hobbies. In the meantime provajt minn kollox u basketball u kont nilgħab il-badminton tajjeb u volleyball li li jiġi, kien jogħġobni l-isport. Umbagħad waqfet naqra ħajti la la. Għax dħalt naħdem fil-catering ukoll. U dik dejjem, dik dejjem problema. Catering, catering, mhux problema.
Fih, fih, fih ċan kbira, oh, eh, speċjalment weekends, festi, meta tiħor forsi qed jieħu pjaċeru x-xala inti qed hemm ta' Eżatt, eżatt. Eh, u ma' żmien ittik ġewwa, imma kollox fih tiegħu. Tajjeb. Eh, Umbagħad Tajt linja ħoxna, waqt li kont catering kisa bdiet dik in-naqra n-namra tal-muturi, eċetera, insomma, u semmejna kif bdiet il-biċċa. Umbagħad qbad naqra off-road, kien hemm il-ħabib tiegħi Alan hawnhekk kien qal li isma' għax ma tipprovax dan ukoll. Ħabib tiegħi Alan, Alan, Alan, li ilna nafu ħafna, qal li għax ma tipprovax hekk. Għedtlu jien ħa nħalli f'idek. U mort naqra off-road u dan iddispjaċih. għal ħajtu dak in-nahar li għal x'għamilt, x'għamilt, x'għamilt, għax kull blata li kien hawn hawn Malta ippolixxjajtha, ippolixxjajtha. Ġifieri minn satej off-road li morna dak it-tifuq għid xi tliet mitt darba. Ostja dajjeb. U mela, mela. Però ma qtgħetx qalbi, provajt, bdejt nagħenqas u hekk u daf fissajt fuqu l-off-road. Però sfortunatament hawn Malta limitati. Illum il-ġurnata niġu konsidrati bħala kriminali kbar, tajjeb. Bla sens, bla sens. Eh, dak hija l-opinjoni tiegħi. Anka tiegħi, bla sens. Allura ftit ilu kellha naqtalajn qed isma' biex nieħu pjaċir sfortunatament irrid immur sqallija. Immur sqallija. Tajjeb. Nikru minn hemm, nikkoordina kollox minn hemm u nieħdu naqra pjaċir hemm.

Mela, tista' tkellem li kelf ħalqek jiena u inti għedin. Ġifieri għalhekk urredin. Urredin.
Billi tobża fuq hemm ma ħejċej laqqa sejja.
Taf xtajt qabel ma daf fejn qegħdin fil-iskript għax intlift tana fil-iskript. Insih l-iskript.
Fejn qegħdin imma jidna fejn. Mela. L-idea tal-podcast. All right, proset.
Għax għadni għadni. Dak kien hemm offerta nista' nsemmuha l-vapur.
Isem jexxa li jista' jkun. Ejja. Hawn żewġ vapuri, fimni, ma nafx x'tfixkel. Ma tantx hemm fiex titfixkel.
Insomma, fimni, min isegwina fuq is-social media jafu għax tellajna video hekk, jiġifieri tafu x'qed ngħid. Imma ejja ma nsemmuhx. Ma nbgħux joħdu għalihom. Imma insomma sponsorjawna issa, no? Isma', ma jistgħux jieħdu għalihom għax is-servizz kien tajjeb ħafna, hekk bil-kaptan b'kollox. Mela ismgħuni, ħa nsemmih. Aħna tlajna Kien hemm offerta tar-Ragusa Express. Diġà tlajt xi tliet darbiet magħhom, darbtejn jien. Imma fis-sajf.
Dik importanti. Importanti li fis-sajf.
U kien hemm offerta li jekk titla' t-Tnejn u l-Erbgħa kienet kif kienet. Xi ħaġa hekk, eżatt.
It-Tnejn u l-Erbgħa tħallas prezz tal-ġenn, il-mitt ewro bil-mutur u aħna. Eżatt.
U persa l-ġen, ġviri ħattijħor, id-doppju. Tet id-doppju.
Tet iktar naqam id-doppju. U l-kurrat tu dit nimorru ġunna ta' sqallija. Insomma, tlu nitela wahda sqallija, tlu nduru dawrek, jekk għadda din ix-xiddukati, għat intih dawra, intih dawra sqallija. U jena għat naħsiba għetlek, ok. Eħe, dam mill-ewel, ok, għalli nebuk jelek u bat li mill-ewel il-flus. Revolut mill-ewel. Kiem il-ħabib tana eh, Jamie,

Dik il-ġurnata kien naqra riħ mhux ħażin. Mhux kien sitta il seba' kemm kien? Me, jien għalija kien forza remettari. Le, forza remettari kien jismu l-bieħ, hekk kien jismu. Ma ma mija, kien kien sitta skorruti kważi seba' u jiena ma nieħux pjaċir bil-baħar. Isma' jiena blajt il-pilli biex. Mela, mela. Jien mhux ma jagħmilix il-baħar imma.

Fakkarni x'in ninsa, eh? It-traġitt ma kienx sabiħ, tajjeb. Qabel wasalna t-traġitt ma kienx sabiħ, fakkarni. Għax qlajna ġo fina, riħ. Le, le, le, aħna u sejrin, għadna nibdew, aħna u sejrin. Eh, aħna u sejrin, ġifieri. Aħna u sejrin, ġifieri, qlajna xi barek kif inqala minn mal-ponda tal-belt. Mela, mela. Mill-ewwel beda jtina u. ċaqlaq. Fil-fatt kien hemm waħda x'kien eżatt startja l-magni hekk pipim mill-ewwel.
Kif sibat il-magna? Miskina, miskina. Ħafna jmut Miskina. Mimma vera miskina, dil-mara għamlet satej għax satej. Satej, satej. Dolbi diġitil il-ħin kollu Li jiena ma flaħtx nismagħha. Le, di kif kif start għal Malta, kif dak l-ħabel mill-ewwel. Instabatna, eh? Kien hemm mumenti minnhom mill l-ilma bdejt naraħ mal-ħġieġ anka l-ħut u ċawl bdejna naraw l-imgħalaw. Da bada jgħid li mhux nitqgħu.
Mor wara ta' fuq YouTube hemm qiegħed.

bħalma min qed jara l-dilettant, dan minnu baxxieħ mal-art, baqgħu baxxieħ, mhux mal-art, baxxieħ. U li issa jisib ma qassarix. Mhux hekk, ġi dritt.
Mhux ġi dritt. Allura riżi joħroġ. Ah, riżi, eżatt, riżi ħarġlu. Insomma, qlajna xewa baħan, wasalna hemm.
Wasalna hemm.
Dil-mara waslet u kol miskin. Ija waslet hemm dil-mara u kol. Kellhom joħorġu għaxa ħamsa minn nies. Eh? Ma kien hemm, kien kemm kien hemm joħorġu. Xi ħamsa, eh?
eh? Di laqqa s-saħħa ma kellha miskija toħroġ.

U għamilna ġurnata tajba, l-ġellied kemm kien bellezza, ħadna pjaċir insuqu.
Ġifieri nerġa' nagħmilha mhux fuq il-vapur fix-xitwa, ma nerġa' nagħmilha mitt darba oħra. Le, nagħmlu hekk għax għoġbitna, kellna ride qasira, pjanajt ir-ride mhux twila u pjanajt f'dawn il-postijiet

f'postijiet li ma tantx imorru. Ħadniha naqra relax, eħe, u ħadniha naqra relax mhux xi ħaġa li. Le, ma għadniex insuqu, ma għandna s-sessis. U l-oħra xi konna mix ta' muturi. Mhux hekk, mhux hekk.
Konrad telaq bil-forza one to five, kellna l-Jamie bit-T-Max u jien bl-Scrambler, hawn, bid-Ducati Scrambler. Imma xorta ħadna pjaċir, jiġifieri kif għedtilkom jekk tmorru taraw il-video, M'hemmx għalfejn kulħadd irid muturi enormi biex tieħu pjaċir. Le, le, le. Aħna konna tliet muturi minn 125 sa 800 u xorta kollha ħadna pjaċir. Illum tista' tuża li tixtieq, tħaddem moħħok. Inti ir-rotta trid tkun dedika, kif tgħid, ipprogrammata għal mal-mutur li għandek. Mhux hekk, mhux hekk, mhux hekk. Imma ħadna pjaċir.
Imma di tal-ikel.
Ejdinna, tal-ikel. Tal-ikel. Morna x'ismu l-post? Villa? Le, Torre, Torre, Villa, x'kien jismu? Inti qatt ma tolqot l-isem. Le, anka jien insejt. Jiena nifwok. Kien jismu Madonna?
Palazzo? Ma nafx kien jismu. Tajjeb, la Torre, la Palazzo. Ma nafx kien jismu. Ma ktibni fuq l-iskrin.
Inkdimna naqrax Wasalna bdejna nfittxu, ngħidu fejn ħa mmorru hemm hemm u hawn. Fil-verità gwidana x'ġie wieħed isu kalamita fuqna, da Malta, aħna nagħmlu ġemellaġġ ma' Ħal Qormi. Ma' Ħal Qormi hekk hemm.
Kullu hemm. U aħna smajna minnu. U beda jgħajjat hu, ma stajna. Mela, mela, mela, u aħna għedna. Maltin, Maltin.
Okej, mela tajjeb.

Eh, ma insomma, kienet ġurnata tajba. Kienet ġurnata tajba, kienet ġurnata pjazza, pjazza biħa. Oh, le, relax.
Il-moturi ħdejna.
Aħna xi ħaġa relax.
Eżatt. Unżilna l-ura lajna xebba mal-temp oħra, sefarjien. Għal-bidu kienet għar, għal-bidu kienet għar. Nikkalmat naqra. Kif għadna l-kaptan aħna fil-garax għatlu l-kaptan jien kif inu għalli

Daqsxejn, Jamie dilettant bid-dgħajjes. Mhu daqsxejn, daqsxejn. Imma xorta ma ħass pjaċir, ma kienx komdu. Ma kienx komdu, imma ifhimni. Eh. Insomma, u għaddiet. Eżatt. U dal-osta, peress li huwa vlogger ukoll jieħu pjaċir jitfa' l-videos, eċċetera. Tefa' video, tajjeb, ta' x'għamilna. U ħarbat issa, issa ħarbat, ejja li trid. Ready, ma jdaħħal subaj.
Jalla, wara, wara, wara. Wara. Ħaħallulek, jena nobsku fuq u maħħa. U insomma, xkonna t-nejdu, għax nsejt jena. Mudu ġejna l-ura xina jena. Eh, għax inti da vlogger tef għal-video, no insomma.
U dik il-ġimgħa kulħadd bdejdin rajt komenda, morġu sqallija, kunu sejrin ngħidulna insomma. Mort norqod jiena dakinhar u mal-lejl hekk ħlomt għaddieli ħsieb u għedt isma' ħlomt li qed nagħmlu podcast jiena u l-Pukka dehim relatat b'sqallija, muturi, taħwida hekk. U filgħodu xħin ġejt għedtlu isma' lbieraħ taf xi ħlomt u hekk, laqqas ilħaqt fajtielu, qalli jien għaddietli minn moħħi wkoll. Qedlu għasta nagħmlu, qedlu xi ħaġa ta' podcast hekk, qedlu interessanti, xi ħaġa dejjem relatata ma' muturi. Għalli jien għaddit li minn moħħi wkoll għandi l-equipment kollu. Le,
għax jiena minn ftit żmien ilu minn nisegwi l-YouTube channel tiegħi, kont nagħmel podcast fuq m'għandu x'jaqsam ta' muturi ta' ma' waħda ma' tfajla, ma' tfajla li kienet taħdem miegħi dak iż-żmien. Allura xtrajt l-apparat kollu kont dak iż-żmien, sewwa. U kif qalli da u jien kont ili naħseb bdejna nagħmel podcast irrelat mal-passjoni tagħna, fhimt? Imma trid issib lil xi ħadd. Għax tkun waħdek pereżempju llum biex armajna, biex armajna llum. Imma l-ewwel darba, ejja, xi sta. Imma trid ix-xogħol. Plus għamilna l-meetings biex nagħrfu fuq x'ħa nitkellmu, mistednin, jiġifieri trid ix-xogħol waħdek. It's not in catering.
Waħdek, waħdek ma tagħmlux għax ħatajja u jkun boring. U kif qalli namlu għatlu għandi kollox. Pux jani ġurnata 2 u 3 u jena kelli ngħidlu. Ok. U mbagħad bejt tgħidlu, ismani, ejja ħandu għamlu data, ejja ħandu għaxek ma tagħmilx data, inti ma jkollokx xi ħaġa. Naqta lura, naqta lura. Naqta lura.
U bdiet minn hemm. Qed tgħid issa jista' jkun li ma tarawniex u hekk. U ej, da mbagħad kulħadd jagħmel affarijiet. Eżatt, imma ħajkun interessanti ta' ħajkun tajjeb. U li jien għalija iva ta'. Minnu dilettant, meta ħin tifa' qabel qiegħdek waqt li qed jiekol. Issa bħal kollox ikun hemm min jgħid jew eh interessanti. Isma', jekk jogħġbok tajjeb. Urra jiena jiena nitfa' TikToks, taf int insomma.

Sorry tal liftek. Ma nafx. Ma nafx. Eh, il-kummenti, għalfej, għalfej għandek. Malta għandna difett aħna. Kif tara xi ħadd jagħmel xi ħaġa, titfottilu draj il-passjoni, il-passjoni.
Darba għamilt TikTok u tella xi 30,000 da view.

U hemm min ikkommenta hemm tant tgħidilni inti għalfejn, jien għadlek xi ħaġa xi ħaġa informazzjoni issa kif titgħallem, qed tifhem panjuran. Mhux hekk. Imma hawn nies
iħobbu jkunu bassess. Awejja, awejja.
Tifhem?
X'taħseb?
Bażikament dik l-istorja tajnikom naqra overview. Issa hemm biex tkunu tafu wkoll. Ehm, Għani xo minna għal go and fund. Sponsor għortana, issan semmu li sponsors. U dam nalla jkun da, eh? Għaxu għala ġunna ta' xo. Dik il-bus, dik il-bus, konna bżonna bżonna bus, aħne. Redimer xorbu tiġa naħseb. Mela, mela, mela, dak kien għabat jitla ma' saqaf. Għax il-lum il-sibt, aħna t-rigodjaw il-sibt. Ejba, ejba. U għana sibt, ituna xok, Kenna

Ħa nippruvaw nagħżlu mistiednin li jkunu interessanti li intom tieħdu pjaċir tarawhom. Mhux hekk, at least inżommu naqra il-biċċa entertainment tajjeb. Ħafif, jiġifieri dan mhux podcast tqil. Laqqas xejn, laqqas xejn. Dan ħa jkun podcast ħafif, ħa tidħaq, pereżempju l-ewwel mistieden li għandna mhux se ngħidilkom min hu għalissa. Għalissa le. Imma stennewh m'hemm dal-bniedem fucking freak jgħid minn moħħu. Mela, mela, mela.
Daqsxejn crazy.
Daqsxejn crazy.

Ġifieri stennewna ġimgħatej oħra. Tajjeb.
Isma', ħa ntelfek. Naf li naqa' tard, imma better late than never. Nirringrazzjaw naqra l-isponsors, aħna sibna sponsors li kienu willing, esaġerat, li jgħinuna f'din l-avventura. Taħdem jew le, emmnu fina mill-ewwel. Jiena ħsibt li hija iebsa li ħa nsibu sponsors. Mhux hekk, mhux hekk għax mhijiex xi ħaġa. Imma Imma tiskanta, Anna, kollha kważi ħbieb tagħna. Mhux hekk, mhux hekk.
Kollha teta' kif għedtilkom fil-bidu. Tal-muturi. Kollha teta' tal-muturi, jiġifieri kollha qishom ħadu pjaċir li dan. Li qed jagħtu dik id-daqqa t'id. Eżatt. L-ewwel sponsor li. Dan li jirringrazzjaw sew ta' xi. Iva, iva. Ma jiġux kollha kollha jgħidu. Jew naqlew xi warning. Jew naqlew xi warning. Imma le vera nirringrazzjaw lil Gordon tal-Gordon's Moto Center tajjeb għax provdinna ovvjament il-location. Eżatt, il-location hija. Jien għalija hija location. Perfetta, perfetta, qegħdin ġost ġo biċċa mix-showroom. Mela, mela tidher pro. Tidher pro sewwa, fimt, nirringrazzjaw il-boss nhar it-Tnejn għax. Dejjem, dejjem. Promise. Il-Lalan sign word. Is-sign word, eħe, Lalan.
Għamilna il-logo cool ta' wara jena fil-verità. Logo għandna.
Mela, mela, mela, mela. Mela, mela, mela.

Jew xi eh, event, jagħmlu platters ikbar minn dil-mejda. Eh, eżattament, ġifieri tiġietu hekk ġifieri ċemplu għaw ibatu fuq platter effect. Tistgħu tfittxu kollox fuq is-social media tagħna. Eżatt, ħajbuhom hemm il-link. Tajjeb.
Nirringrazzjahom ukoll tal-ittura xi naqgħax innaqru. Sewwa,
Design Factory. Design Factory.
Nick, int qajt l-ewwel darba miegħu illum. Eh, sewwa, sewwa, ejja, eh, sewwa, sewwa.
Ħa paċenzja bina, ma nafx x'inhu da. U vera ħa paċenzja bina. Għamlinna naqra. Għamlinna l-logos.
Mela, mela, mela, għamlinna l-logos. Għamlinna l-logos, għamlinna. Stickers. Eżatt, makkijiet. Il-ħwejjeġ, il-makkijiet tal-ġen, tajjeb, ġifieri, eh. nirringrazzjawh Ta' kemm ħa paċenzja bil-pukka. L-istikers, mela ma' l-istikers għaw. Issa jkollna darba li ġejja. Issa jkollna darba li ġejja.
Tajjeb. Għamilna l-istikers. Kemm ħa paċenzja bik, għax inti. Ejja, xi nkollu.
Mela Nick huwa ħabib tiegħi antik, aħna konna naħdmu flimkien, konna photographers tal-President, għamilna xi five, mhux iktar years naħdmu flimkien. Konna photographers tal-President jiena u hu. Mela naqra ħbieb ukoll.

Coasters u ħa jkollna naqra iktar affarijiet. Il-ġimgħa li ġejjin. Mal-programmi li ġejjin. Ħa jkollna naqra affarijiet, eżatt. Għandna sponsor tajjeb ħafna wkoll. Go and Fun. Go and Fun. Li tagħna dik il-boost li jemmen fina għalinna naqra stejjer ukoll. Eżatt. Insellu għal Sergio. Sergio, raġel tal-ġenja. Jiena kellimtu, kellimtu sew l-ewwel darba ftit żmien ilu meta għamilna l-meeting biex itina l-isponsor.

Hu bniedem down to earth, vera ħadd iġib jitkellem miegħu, għandu stejjer tajbin. Sfortunatament ma jridx jiġi. Għax ma jħobbx jidher, ma jħobbx jidher. Imma napprezzaw dejjem. Napprezzaw thank you tal-li wieħed mill-isponsors tagħna. Fadlinna x'fadlinna eh, ieħor. Il-ġimgħa d-dieħla ħajkonna sponsor ieħor li xtaq jgħin Daniel tajjeb. Daniel tal

Skate park madonna hija. Aw tal-imsida. Tal-imsida, tal-imsida.
Bita kanna sponsor ieħor. Naħseb semmejnihom kollha jiena. Semmejnihom kollha. Semmejnihom kollha. Jiena naħseb kull ma fadlinna nagħmlu jien inti u r-red infaqgħu dal-plaza. Żgur issa issa wara ma stajx li kull nitkellem. U għalissa ngħidulkom.
Ciao ciao.